Ichaki duogo gi simu kendo bwana ito titi dwayero simu bwana ing'eyo jolande mabare ditili dak koni takwero gi ate kwero ayo sipleni negi ayo Mela manono. Eh. mela manono. lakini Ka kurutu in kwa kokidwa gana bilimi ting'isa ang'isa ok ni ani ni jolandi utinde paro na dak koni. Bwana seta onda yudo thuola kweri gani wega biro koni bwana to ite moki yudi seche miyudo di mana sechegi kuru to iyi an covid mumeyueyo covid mumiya limi Eh. an adich before covid Kurut. namato dich seriously kurut Eh? koro iparo ga ni sama ing'iso ji ni in- ni in ok ifuono iriek kande bana to in indiye ne fo Eh? in iriek Eh, ata re dong wach ji moko wach bwana an ariek eh. Mano wan jokoro nwadok nyaka saa aboro. Ini niparo nafuoyo. Ruto bani but nitie neno moro mineno ga hata sega fwenye but riek. Ngene nitie ngene nitie kaka wiye obet ga moro ngene ng'ama nigi wich moro ba Ruto in. To Ruto apenje gimoro. Eh, ja. Iparo ni ande ng'at moro ka- ka- kaka ni ni ni ni- ni Cristiano Ronaldo cha. mako mepera mami songocha eh. maja meperacha eh. iparo ni koro chama msara mare pesa di Cristiano Ronaldo chel maja pochogo eh eh bana Cristiano chama pesa mang'eny mok nyal kata ket in terms of money iriambo eh eh to mara pesa mang'eny marit manade no Ronaldo chama due achiel kama eh oromo chulo jopuonje duto te ma Kenya msara iriambo amanto konyal kanyo tiriambo kwano nyanyaka jopuonje madala nyaka ma private te riwo kanyo eh nyaka jopuonje mag secondary nyak iseneno BOG jokojolo moko miwacho ni Eh. eh ito mana pesa support mang'eny staff mang'eny. gine support staff koso Mano pesa monego wawach mos bwana Cristiano Ronaldo nigi pesa Ng'ani nyalo bwana kata va miawa bwana man to pesa mang'eny malich mana to kara ang'o momiyo da- kare kare dak ochul ga jopuonj madhi ga ng'anyo pile pile gi Ka en gi pesa mang'eny kamano to dak ochulga jopuonj masik ng'anyo ng'anyo. Ok jopuonje in ng'ato jopuonje go ema pok odhi okwaye. Ka jopuonje jopuonje ka dwa jopuonje go piro ga mana sirikal by the way. Dong ging'anyo ga. E guru titiria ga in. Kore me miyo ka ni ani eh. yudo ni celeb ketho pesa. Ok keth pesa. Ji moko dwa no. Ji moko dwa. Namba gi. E by the way ndalo moko nawinjo ga ni nani Lil Wayne, ing'e Lil Wayne? Mm. Eh bwana, wewe ni Lil Wayne nigi geche. Ni en mtoka moriembo dhi go town to owito we town ku. Owito. Owito. Kata ko donjo hotel no lungo gima to yudo ni yani kaka samari nyalo donjo go kinyi tingisi ni mandase gi gi gi idwaro kata mandase go ganda to Koro- mandase gi soup kore mabiro no ganda ru. Koro mano- Mera mano wewe mo loro hotel no. En oselwito mitokni adi nyaka ne nyuole?

Eh? Ah, to ba ni secular rent. Ng'ang'ana nigi geche. I secular rent. Ah, podi. Kawuono teri kae. Kadi ni chulo teri kae. Ah, wan wan dong wan no ka ng'ama ne okedwa ka na kun. Nowacho ni en mago jombo koro. Yaani opiro wa moolo. Ne wa- ne awale moro ne gidonje iwinjo. Nakwere niya. man- Mano ke ateka Eh. koso landlord emo ko. Tero ke adeka dong ora bira bira ta koro kono yuda mana gigo kinyi.

Chesa. Aduoga pi ah napimo wigi. Ng'ini bi ambe agomba mana joma wuogo nikech adieri bwana samore nyalo bedo ga Bari ka samoro en dem, tito dem Eh. kata magocho ni. Kana nyako magochi ni onge. Nito tijwa. ol dem mamupi. Ah, Ni halo ni Rose kutoka Kenya ng'ambo. Eh Rose mambo. Poa. Gia gia ga nembo, Igiaga nembo kutoka nembo. nembo. Eh.

Adi pesa to an go to to mondo mi ang' noyud pesa ni dwaro mana kiny kan thuolo ka wang' ayudo thuolo adhi a deposit eh nyako cha dhani eh, to ng'ani to chal ne ng'ama dhi chulo ma ng'ama wuoyo gi chiro mani ne ok eh. ng'ama ne osewa eh, mano diduog ira kiduogo tachaka cheka mi the same nini the same same uh, procedure hmm. but a different story anyalo kata wana wacho ni anyiewo mtoka riambo banananga mkoro mera Kamera nani? Nujuaji. Tinde Nujuaji. nikalo tinde kalo mkora. Kurutu. Eh? Mantie fuo moro monego wawere. Ni gino ncha neno, ncha ncha dwa koni to. Ayudo time. Bwana ne. Wan kaka joma chuo bwana. Joma mon yo osechayowa ka pesa. Iyudo ni samoro in kata mana gi dhako e ot to en ng'ama kun. Ohera hera kun gik moko mathindo gimoro ma kata ka oket piny ni. Konya ugenya kata nya lero eh, kata nya. Eh, nya Mano koro kuot. Omero dwale en kuru kuot. Nitie ma kuot, nitie ma kon. Nitie ma kon. Iwinjo. Koro ne nya lego kik kudi ni e ot. Nyaka no kik mo wacha wacha. Nyaka no kun. Nya lego kuot. Kuot. Nyaka bondo. nyakabondo to ok nyal koro nyakabondo ang'o ma koro chwanye ang'o ma ah, ah, mokoro chwanye ang'o ma de chwanye kadala ne gi bang'e mana na wuoyi to yawuoyi tindo neno ndi ang'o ma de chwanye ang'o ma koro de chwanye koro winji bwana mwana gi osechandowa bwana kuru samoro yudo nokune gimoro mofuwo bwana kata kidonjo ot ni koro neno ka nyako moro mosiepe

mon gi osechandowa moromo bwana give kun for no reason samoro biyudo kata ka dhako bo nyalo kunni kata mana six months okawuondi owera wera en ing'eno lutimo timo gige to wer yasetimo madongo koro wang'isi kidwa ng'eyo ni ne ka inot kanyo tidwa fwenyo ni jaodi osefwenyo ni nitie kaka ipimo wiye gi nyako moro kendo kama Kama. e yor simu Kiwinjo ka iduogo tineno ka simbi liel ng'ama dibed nomulo simbi to iwinjo kochako wer mm. ni Yesu tiyo taling'a ling'a to be samoro iyudo ni eh, duogo pok omosi to ok owuo kodi chieng'no mm. owuoyo kende owuoyo kende Mm. Yawa gwenda gi kawuono mm, mm. gwenda gi odonjo molewo kawuono yawa. Eh, gik moko osedong' meke Weche- opogore ot weche lit le. panda ni pe- giga gi onego bed naketo redio wada lepa gi tem molit Oda ni tinde tin na. kobiro kalo bugi tiwinjo kowacho niya golna tiendi wuoyi ok idhi ket tiendi tie- jok jin mon Ah, mineri wuoyo kata e ne facebook iwinjo niya an joma ketoga tiende gi yo joga tiyo in ichwore koro Ok wuo kodi. an gi yath kurutu Bwana wan bende oseridnwa ndi. Kaka joma chuo wuwuguru oko. Wakuon. In fact, Wakuon. in fact wakuodi. Wakuod Wakuod ure udi. Wakuod ure udi. Kamora Wakuod- mama intie kiyudo message. Kuo- Kuote ot kuodi. makati wuoyo mana kodi kuodi. Kato mi mene chiemo. Kon. Eh but ichiemo. Ichiemo te kono Chiemo kidogo ng'a. chieng kikon. Kon kabisa. Chieng kikon. Bwana usekun kodwa Kodwa bwana. kodwa gik moko mofuo mofuo fuo kabisa.

Yogonepingo Yesu to kendo eh. Yesu ne ng'ama incredible. Iwinjo. Yesu ne en ng'ama incredible. Yesu ne wise bwana. Kama uma wacho niya. Hmm. When they kama uma wacho niya. Hmm. When they converged yani winje kata gi wacho kinya nuoyo wuondrie ah, when they are mago ging marwa malere Kurutu. Ah. Iwinjo ni Yesu ne nobedo gi ji alufu adi? Abich. Owuoyo go saa abiriyo nyaka wang' odhiambo maonge sound motwene. MC be onge. Ini paling Ene moral program. Dong ana ngama ene kira dep. Eba Yesu tu nene mera kolas. Kora penji. Ne ngato koro bire lande wa kaya wido dara ambe ka. Nono maka. Nono dara ambe ko. Koro wido dara ambe meni peta ko. Hmm. To biro biro to mulo bwana kae no wewa gi tei ka bwana. Mana ndanga ma tei mana. Ngeni tei ko kongo. Tei dara. Wewe gi tei. Tei ngeni opore kongo. Yesu ne mu ne loko gigo kongo. But tei. Nonego loko ge nonego kete brands mang'eny. An ka Yesu ka Yesu rus arus mani Yesu odhi. Yesu wuo Nyasaye. Nomadh kong'o Neno. brand adi? Ni neno. Brand adi? Kong'o brand adi? Achiel. Kong'o ma jachien moro kweti ni dwa ni kik kong'o no. Kata iyiero kong'o. Chikri gi muma ter. Madh kong'o achiel. Kaka ng'ama dichuo chikri no ok ng'ama dichuo. Jo madh kong'o te. Te. Chikri gi madho kong'o Kong'o achiel. achiel. Yesu e pati Ka- mane Yesu omadhe kong'o kende mana gi Iwinjo ni joge. Yesu noloko pi konge koso kong'o. Nowach ni kong'o. Brand adi?

Eh, nitie moro madwa pimo go ka be ing'eyo Tana ka lia sauti Iluongo en ni kaka ya. winji Eh. idhi ketho en kaka Eh. oh, nilikuwa nao nikaanguka kwa maji chubui okay wami moro ikora iwe- go pikipiki usioidha inakuangushia what Eh, bwana, bwana, kaka pikipiki Hivi, gonga- maana kama sasa tieni- pikipiki gonga jipeni. kama tieni ikora- Eh.